Għandi l-unur ngħid li ser nospita lil Jane u Albert Marshall. Żewġ ismijiet, żewġ personaġġi li b'mod personali għandi ammirazzjoni kbira għalihom. Jane u Albert għamlu snin jgħixu l-Awstralja, fil-fatt għad għandhom it-tfal u anki neputijiet jgħixu hemmhekk. Illejla nixtieq nisma' d-dettalji kif kienu jiċċelebraw il-Milied meta kienu jgħixu l-Awstralja, pratikament ikun is-sajf.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 Illejla ser nospita The Marshalls. Miegħi illejla Jane Marshall u Albert Marshall. Sena ta' tajba. Sena ta' Kif intom? Grazzi tal-li ċettajtu l-istedina. Għanibda billi ngħidlek happy birthday għax għandna l-birthday. Grazzi. Il-festi tajba. Grazzi tal-li ċettajtu l-istedina. Grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina ġejn tistgħu takkomodaw ruħkom. Jiena ħammur f'posti. Hello, naħwa. Naħseb Kulħadd żgur qed jieħu gost li qed jarakom Jane u Albert. Hemmhekk qegħdi. Eh. Albert. Aw. Kemm ħanar? Int kemm se ddur minn hemm għal hawn. Int se toqgħod. Hawnhekk, hawnhekk ħanoqgħod jien. Kemm ħatala għadha Albert? Issa bżonn. Jekk tixtieq tgħidli? Jiena meta ngħidilhom kemm se nagħla, dejjem jgħidu li Ma nemmen, mhux qed nemnek, għax naqtgħek għaxar snin iżgħar. Jiena se nagħlaq 75. Ta' veru. 75, Alla jbierek. Albert, meta kont iżgħar, u kont timmaġina kif ħa tkun ta' 75 sena? Kont timmaġinak kif inti? Dejjem kont nimmaġinani għax jiena meta kelli x-xagħar kont dilettant tiegħu. Li meta nagħlaq mitt sena xorta se jibqagħli hemm dax-xagħar. Allura kont nimmaġinani Mhux kif jien issa imma b'xahar iktar, almenu xahar itwal. Però Jane, kieku kellna nitkellmu fuq l-ispirtu tagħkom hekk, l-ispirtu ġovanili, x'taħseb li hu s-sigriet, jew x'taħseb li kienet ir-rutina li wasslitkom għal spirtu daqshekk ġovanili? Jiena naħseb l-ewwel nett Albert għad għandu t-tifel ġo fih. Ġifieri daka dejjem, jikber kemm jikber u jixjieħ kemm jixjieħ, dejjem jibqa' b'dak l-ispirtu ġovanili ta' tifel imqareb. Peter Pan Syndrome ngħidulha. Peter Pan Syndrome ngħidulha. Eżatt, eżatt. Imma il-fatt li Albert, iktar Albert naħseb issa milli jien, li dejjem għamilniha u ħdimna ma' żgħażagħ, dak iżommna Żgħażagħ. Albert, ħa nieħduk naqra lura fiż-żmien meta kontu tgħixu l-Awstralja. Kemm domtu tgħixu hemmhekk? Ħamsa, le, le, ħmistax-il sena. Ħmistax. Ħmistax, hekk. Jane, kif tiddeskrivi dawk il-ħmistax-il sena l-Awstralja? Lanqas naf kif għaddew, għaddew bħal ħolma. Għadni narana se nitilqu minn Malta. Kienet kesħa tremenda meta tlaqna minn Malta, wasalna hemmhekk. Kienet 40 it-temperatura, 40 degrees centigrade, u ħmistax-il sena għaddew bħal ħolma. Rabbejna t-tfal hemmhekk, għamlu l-iskola hemmhekk, konna ġejjin lura wara għaxar snin, imma ma kienx ikun fair fuq it-tfal, fuq Mark u fuq Christina, wara għaxar snin, u ddeċidejna li nqbgħu ftit ieħor. Għamilna ħames snin oħra. U wara ħmistax-il sena ġejna lura jien u Albert imma t-tfal riedu jibqgħu hemm. Insomma, tajniehom l-għażla. Ma kien ma kellhomx għażla meta bagħtniehom magħna u morna Melbourne bihom imma meta mbagħad ta' ċerta età inti trid tagħtihom id-dritt ta' jagħżlu huma fejn jridu jgħixu. U huma għażlu joqogħdu hemm. Albert wasalli għal widnejja li meta kont u l-Awstralja Jum il-Milied kont toħroġ fit-triqat libes ta' Father Christmas. Veru? Kien hemm ġar tagħna u peress li dejjem kelli d-daqna jien, allura tnebbaħ li lili qiegħedni Santa Claus. U kien kellu trakk u jien kont kien iqiegħedni fuq il-kaxxa mingħajr saqaf u nduru L-akwati ta' fejn konna noqogħdu. Ġifieri mhux bir-reindeer. Le, le. Bil-jut. U bix-shorts. Bil-jut u bix-shorts. Għadha Christmas modern, ok. U tawni l-ħampina. U jien għaddej fis-seba' ta' filgħodu nqajjem il-kulħadd. Jane, jum il-Milied l-Awstralja, kif kont tiċċelebrawha? Jien hawn għall-ewwel, għall-ewwel li wasalna, ma stajtx naċċetta l-fatt li l-Christmas fis-sħana. U dak iż-żmien kienet tagħmel sħana, għalkemm ikun hemm erba' staġuni, ġieli, jiġifieri fil-Awstralja fis-sajf. Imma il-fatt li konna naraw pereżempju Christmas cards, jibgħatulna Christmas cards bis-snow. U aħna qegħdin fis-sħana, biċ-ċingi, qed ngħumu, lbisna fis-swimming pool. Qed tospita lin-nies, tagħmel party sħana, titqabbad l-ACs. Pero Christmas Day xorta waħda tistiden in-nies id-dar hekk kienet iva, iva. ir-rutina. U jiġu minn kmieni, eh? Jiġu minn kmieni eh, kulħadd. Minħabba d-distanzi. Minħabba d-distanzi. Wieħed jasal kmieni għal parties u għall-ikel u x'nafin. Eh, u l-menju tal-ikel Albert xorta waħda tradizzjonali dundjan u hekk jew differenti. Konna nagħmlu dundjan imma kulħadd hemm dik il-famuża bring a plate. Allura kulħadd jiġifieri aċċettata, they, I'm going to bring a plate. U bring a plate mimli. Ovvjament min jospita jkollu l-ikel ukoll. Min jospita, jiena pereżempju dejjem nospita jien. Allura kont nagħmel id-dundjan, ħafna affarijiet oħra, il-main dishes. Imma mbagħad kulħadd iġib xi ħaġa speċjali wkoll. Imma naturalment jekk Ippermettili għax importanti li ngħidu għal Awstralja din, li l-Awstralja hija huwa pajjiż tal-outdoors. Mela allura ħafna parties tal-Milied isiru madwar il-barbecues. Eħe, nagħmlu l-barbecue and you throw a shrimp on the barbie. So that's A shrimp on the barbie. A shrimp on the barbie. Allura dik parti mill-menu tal-Milied. Però isma' Malta U l-Awstralja jum il-Milied dejjem b'ħafna nies id-dar intom. Ejwa, ejwa, ejwa. Jiena kont inħabbrek għax kont naħdem sal-aħħar minuta. U kont inħabbrek biex immur niġri d-dar u nibda nsajjar. Għaliex kien ikolli ħafna x'nagħmel, imma sabiħ wisq li tkun ma' ħafna nies mal-familja. Total Tools, super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar, al prezz ta' 150 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Albert, sfortunatament żmien il-Milied 1987 jibqa' mniżżel fl-istorja Għal raġunijiet xejn sbieħ pratikament massakru li kien sar fit-triq fejn litteralment kont taħdem int. Fil-bini fejn kont taħdem int, le Albert? Iva. It-tnejn li aħna. X'kien ġara eżatt? Ma nidħlux f'dettalji għax koroh. Bażikament kien hemm student mill-Università ta' Melbourne qed jistudja l-liġi. Dana bħall-Awstraljani kollha tista' tgħid. Hu kien sportiv ħafna. Kellu problemi f'għarqubu u kien jilgħab it-tennis. Jew jew raqabtu. U dana kellu ħabib jaħdem isfel mat-Telecom fil-bini ta' Queen Street fejn qed tiddeskrivi inti konna naħdmu aħna. U minħabba li l-logħob tat-tennis kien qed jittilfu regolarment mal-ħabib tiegħu, dan għax kien hemm mard mentali ta', ddeċieda li jiġi joqtlu. U ġie b'haversack kellu submachine gun u minħabba nuqqas ta' sikurtà fil-bini rnexxielu jidħol fejn kien jaħdem sieħbu isfel nett. U fis-sular fejn kien hemm min titela' wkoll? Dak fil-ħames sular iktar tard. Imma l-ewwel li beda joqtol dan, dan il-miġnun, isfel. U kombinazzjoni inzerta li Ħabibu, li kien il-mira tar-rabja tiegħu, kien bil-lief. Lanqas kien hemm, jiġifieri, jiġifieri litteralment massakru għal xejn. U allura fetaħ in-nar fuq il-kollegi tiegħu. U mbagħad tela' l-ħames sular u mbagħad l-għaxar sular. U l-ħames sular u l-għaxar sular qatel ħafna nies. U fil-ħames sular kien hemm inti? Iva, taħt desk. U Jane, f'liema sular kont inti? Jiena kont naħdem fuq l-istess sular. ta' Albert, konna naħdmu flimkien. Imma nzerta li dik inhar fejn qatt u qatt ma kien jaqbadni wġigħ ta' ras, dik inhar qabadni uġigħ ta' ras qawwi li tgħid, Hawn x'inhu jiġri? Jiġifieri qabel ma bdiet tiġri dil-biċċa xogħol sewwa filgħodu, bdejt inħossni ma niflaħx, Kelli uġigħ ta' ras qawwi u tlabt lill-boss biex immur id-dar. Għidtlu għax ma nistax naħdem. U tlaqt. U jiena dejjem kien ikolli r-rounds li immur fid-dipartimenti kollha, ġifieri l-lift kont nużah ħafna. Imma dik inhar, L-bambin ried li tlaqt kmieni minn fuq ix-xogħol. U ma tkunx hemm għax stajt iltqajt mal-aggressur litteralment. Eżatt, jiġifieri kieku bqajt hemmhekk, kieku bqajt hemmhekk jiena żgur kont inkun waħda mill-vittmi. Ara kif kont id-dar u smajt l-aħbar, kif bqajt. L-aħbar smajtha b'kumbinazzjoni. Għax tant kelli wġegħ ta' ras qawwi li meta mort id-dar, ħallejt nota lit-tfal biex meta jiġu mill-iskola, għax imbagħad kien kien se jsir il-ħin biex jiġu lura mill-iskola biex ma jqajmunix. Għadtilhom Mark, għadtlu lil Mark għadtlu please don't wake me up, I've got a terrible headache, don't wake me up. Da. U da ġew mill-iskola, jiena kont rieqda, sadattant ċempel it-telefon u kien Albert. U qabad it-telefon Mark. U Albert qallu, qallu Mark, qallu get mum on the phone. Qallu, Dad, qallu, Mom is sleeping, she's got a ter she left a note not to wake her up. Qallu Albert, Le, mur qajjimha rrid inkellimha l-mummy. Iġifieri litteralment kien għadda kollox Albert meta għamilt kuntatt? Le, le, le, kien għadu għaddej, kien għadu għaddej fil-fatt. Li ġara kien dan, jekk tippermettili, ara, li ġara kien li meta dan qatel diversi nies, ħadu l-alarma. Ħadulu l-arma l-istaff ta' fuq fl-għaxar sular u dan daqqa f'daqqa waħda iddeċieda li jaqbeż. U qabeż mill-għaxar sular. Xi ħaġa li jiena ngħidha ftit din imma qed nieħu gost nirrakonta. Kont isfel fil-ħames sular fejn naħdem imma kont fejn it-tieqa ta' barra nħares skunċertat għax konna għadna ħirġin minn dit-trawma. Minn sitwazzjoni bħal dik. U rana narah diesel il-dan. Nara isa isa kobba isa xkora patata niżla minn qudiemi. U dana kommetta suwiċidju għax qabeż. Imbagħad malli l-pulizija realizzaw li l-affari kienet safe wara sigħat laqgħu lil kulħadd u qalilna qalulna peress li hemm ħafna abbulanzi ħirġin bl-istrexers serrħu ras il-familja tagħkom Ser għajdulhom li intom orrajt, U li kollox ħalli sew. ħalli dawn jarawkom u Damu jisimgħukom. ma fil-kelma. jafdew jaħsbu li hemm xi ħadd ieħor. Allora Kompli jien ġid. ċempilt il-ġejn. U u għalhekk għattilhom it-tfal qajmuha għax rrid nixtaq ngħidilha x'ġara qabel ma tixgħel it-television. Ma tirrealizza waħedha. Ħa ndawru naqra żejra s-suġġett. Jane, għandi ritratt. Ħa nuriehulek ara jekk ħa tħares lejn dak l-iskrin ħa tirrealizza mal-ewwel daqqa t'għajn min hi dik. Kemm kont innoċenti jaħasra, qisni Maria Goretti dik jien. Jane, għamilna appell ilbieraħ fuq is-socials tiegħi, fil-fatt tellajt dak ir-ritratt u għedtilhom min taħsbu li hi l-mistiedna tiegħi għada. Kien hemm min qata' u smajna ħafna kummenti differenti. Ħa mmorru għal waqfa żgħira żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nitkellmu fuq it-tfulija tiegħek. kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Moliker Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Moliker Premium Lady Pants u Pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. Do you need to print some stuff? Do you need it to look great? And let me guess, you need it very, very fast. At Logo Express, we can print anything for you in less than 24 hours. From menus,

Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop o pommi ma, ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-fridge u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop o pommi ma, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata.

Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Albert u Jane Marshall. Jekk ingħaqadtu magħna issa tajb li ngħidulkom li Albert għada ħa jiċċelebra l-birthday u ħajalaq 45 Albert għada. Jew 46 kemm qed. 75 u għedna. Mela, mela, 75. Ma nbidlux mill-ewwel law. Ġejn, qabel tlaqna r-riklami u rejtek ritratt ta' meta kont tfal. Ħa nieħdok naqgħa lura fiż-żmien. U jekk ngħidlek il-Milied ta' tfulitek. Hekk, x'memorji jġinlek? Il-Marelli, kemm kien Milied sabiħ. Milied vera sempliċi. Vera sempliċi f'dar żgħira tas-Sliema, imma kienet mimlija mħabba did-dar. Id-Daddy kien kien pulizija, il-Mummy dejjem id-dar, dejjem issajjar il-kċina mimlija fwar, il-kamra tal-ikel mimlija fwar. Allura Daddy kien idum ma jiġi mix-xogħol, kien ikollu x-shifts, imma kienet sabiħa wisq u jiena niftakar semmejtlek il-fwar. Il-ħġieġ tal-bieb tal-kamra tal-ikel kien jintela' bil-fwar u jien l-hena tiegħi fi żmien il-Milied impinġi b'subgħajja il-Holly, il-Father Christmas, l-istilel. U kienet xi ħaġa sabiħa u r-riħa tfuħ tal-ikel tal-mami u magħqudin flimkien. Ġejna tinsemmu l-ikel u Albert, ma nistgħux ma nsemmux ir-rutina li kellkom għad-Dundjan meta kontu tgħixu l-Mosta. Fejn kien jinħema dan l-imbierek Dundjan, Albert? Inti kont inti tagħmlu sew il-homework tiegħek. Mela, mela, mela. Marelli, jiena kelli forn tajjeb fil-kċina imma d-Dundjan li kien jirregalalna Xi ħadd, ħabib tagħna, nsellmulu minn hawnhekk u jaf min hu, kien ikun dundjan kbir mhux ħażin u ma kienx jiffidja u konna noħduh għand tal-forn. Imma min jaf it-trejn kemm iħaddmu. U kien ikun tqil ħafna. U kien jiġi jitjieb, s'intendi, allura jiena kont nippreparah Filgħodu kmieni, bil-larinġ, b'kollox, l-istaff ingudha. Imma ma kontx nista' nieħdu jien, allura kien jieħdu għand tal-forn Albert fil-għan kien Ejja, Albert, jiġifieri inti xogħlok id-dundija mhux li tiklu biss kont. Le, le, kien jieħdu għand tal-forn. Imma, imma meta jsir, mhux hu kien iġibu, għax imbagħad kien ikun kollu gravy li joħroġ minnu, jaħraq. Allura, Jekk inzerta ġifieri ikun hemm Mark it-tifel u l-ħabib tiegħu Mark ukoll li llum il-ġurnata m'għadux magħna. Imma l-għors tagħhom daw kienu jmorru imorru għand Alforn biex iġibu d-dundjan imma magħhom kienu jieħdu qanpiena. U wieħed iġorr id-dundjan u l-ieħor idoqq il-qanpiena ġifieri minn Triq il-Kbira sal-Isqaq Se sqaqdu Mikiel Scerri jdoqqu l-qanpiena, id-dun dijan u darba minnhom tant bdew jidħqu li kif waslu quddiem il-bieb tagħna kien hemm daħla tant bdew jidħqu li waqgħu nofs il-gravy. Imma kien ikun atmosfera bellezza. Fir-realtà dak huwa l-atmosfera sabiħa tal-Milied dak huwa, mhux vera, li tqatta' ħin mal-iktar nies għeżież għalik u apparti minn hekk tagħmel l-affarijiet vera sempliċi. Kienu jibdew inaqqruli minn qabel. Dawk huma l-affarijiet li vera jfissru l-Milied. Albert u Jane, fadlilna l-aħħar 30 sekonda. Nixtieq li jibda Albert u tkompli Jane, l-awguri tagħkom għat-telespettaturi ta' one għas-sena l-ġdida. Għaddejjin minn żmien kif tafu fejn għandna gwerer 'l hemm u 'l hawn, għall-grazzja t'Alla Malta għadna qed ngħixu fis-sliem u l-paċi. Allura jekk Alla jrid kollox jibqa' kif inhu u nawgura lin-nies li l-one bħalma jiena u Jane Inħobbu dan l-istazzjon jalla tħobbuh intom ukoll u tgħattew Milied u Sena Tajba hienja La Branzetta ma' l-istazzjon favorit tagħkom. F'idejk Jane l-awguri għat-telespettaturi. Mela jiena wara s-snin pjuttost diffiċli li għaddejna minnhom, dal-aħħar snin li kienu diffiċli għal kulħadd mad-dinja kollha, nixtieq lit-telespettaturi tagħna kullimkien l-isbaħ sena mimlija risq, hena imma fuq kollox b'ħafna saħħa, saħħa u saħħa dejjem. Għax dik l-aqwa ħaġa. Jane u Albert, grazzi ħafna talli ġejtu tiltaqgħu miegħi. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejtu hawnhekk illejla. Fil-fatt, għalikom, grazzi għal Golden Drop, għandna żejt ta' żebbuġa li jekk tikkombinawh mal-ingredjenti favoriti tagħkom, żgur ser jirnexxilkom toħorġu dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Nem Nem Candles, Għalikom, għandna xemgħa magħmula bl-idejn li kull darba li tixegħluha, żgur li sejrin tiftakru fina għax ser timlielkom id-dar mimlija riħat fuħ. Ħa titilqu minn hawnhekk ukoll b'ħafna togħmiet tajbin grazzi għall-jogiti. Għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali biex tagħlaq il-ġurnata f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ minn naqra te tajba. Kif ukoll grazzi għal Benessere Spa, intom mistiedna Benessere Spa biex tmorru hemmhekk tirrilassaw ftit trattamenti sabiex toħorġu minn hemmhekk b'aktar enerġija kif ukoll iktar grinta milli għandkom għall-ħajja. Grazzi ħafna. Prosit, grazzi. U jien nispera, dejjem hekk ngħid, li nilħaq l-età li għandkom intkom, il-bambini tini l-grazzja li jkolli l-età tagħkom u nkun għadni bl-ispirtu u bl-enerġija tagħkom. Grazzi Albert. Nista' ngħid minuta nofs sekonda biex nirringrazzja lill-crew li għandna jaħdmu quddiemna hawn u lir-reġija. Grazzi. Grazzi ħafna, qed jirringrazzjawkom lura x'fil-fatt qegħdin jgħiduli. Grazzi ħafna u l-Happy Birthday Albert u s-sena 2023 mimlija riżq u hena anke lilkom u l-familja kollha. Grazzi ħafna. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla, ħa niltaqgħu għada għal edizzjoni oħra speċjali ta' Prime Time. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u qabel ma nħallikom infakkarkom malajr li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi Ħa ssibu kompetizzjoni llum, abbinata ma' benessere spa. Tridu tridu tirrispondu domanda sempliċi ħafna li jekk ħa tirrisponduha tajjeb, ħa jirnexxilkom tmorru benessere spa biex tirrilassaw. Ħa tmorru hemmhekk bi trattamenti għalikom, ħa jieħdu ħsieb ħa jieħdu ħsiebkom ħafna, jiġifieri pratikament irrispondu, irrispondu tajjeb ħalli tkunu intom ir-rebbieħa. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb, grazzi talli kontu miegħi u niltaqgħu għada. Saħħa.